Көймәләр, корабльләр йөреп торган, сәүдә килгән Урта Азиядән, Себердән һәм Казан тарафыннан. Әйтеп китәргә кирәк, менә бу без басып торган җирдә, Башкортстан ягында элегрәк без кеше башы да таба торган идек, курганнар. Алар инде безнең эрага кадәр. Менә бүген без Илшат әфәнденең чакыруы буенча һәм җирле укытучыларның Сарлы мәктәбенең Халиковның физкультура укытучысын чакыру буенча бу җиргә килеп җиттек, чөнки без май аенда Азнакайда беренчедән үткәрәбез Ык буендагы тарихка багышланган конференция. Ел саен Сабантуй була, хәзер менә былтыр Туймазы районында Төмәнәк авылында башланып җибәргән традиция быел Азнакайда булачак. Шул Сабантуй. Сабантуйның алдыннан без инде тәкъдим белән чыктык, Ык буена багышлап конференция үткәрергә һәм Башкортстан, Оренбург һәм Татарстанда булган Ык буендагы районнарның вәкилләрен, галимнәрне, төбәк өйрәнүчеләрне, тарих белән кызыгучыларны чакырасыбыз килә. Менә шул конференциянең алдында килгәч, без оештыру комитеты эше буенча Бик сенсационный табылдыкны таптык дип әйтергә була. Миңа күптән түгел укытучы Халиков хат язып җибәрде. Һәм бу сәбәбе менә бу җегет, Илшат әфәнде, эшче җегет, гади безнең татар җегете, бик зур эш эшли башлады дип әйтергә була, безгә ярдәм итте галимнәргә. Менә аның кулында унөченче-ундүртенче гасыр Алтын Урда заманындагы көзге. Андый көзгеләр күп зур Алтын Урданың шәһәрендә табылган. Мәсәлән, Хаҗи Тархан, Әстерхан хәзерге, Сарай Бату, Селитренный, Царевский шәһәрлеге ул сарай берке. Саратовта менә Саратовның гербында, мәсәлән, өч балык эшләнгән. Монда бу көзгедә ике балык. Мин әле күптән түгел Чирмешән районында һәм Иске Казанда андый китекле кечкенә генә кисәген тапкан идем, шундый көзгенең балык рәсеме эшләнгән. Менә монда ул целый дип әйтәбез бөтенләй. Мондый бу сенсационный, менә хәзер без аны Алла бирсә, фәнни һәм популяр статьяларда басып чыгарабыз. Шуның өчен Илшат әфәндегә һәм аның фикердәшләренә, авылдашларына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу табылдык безгә, бу артефакт Безнең борынгы тарихны күрсәтәчәк. Чөнки без әйтә торган идек, Ык буенда, Көнчыгыш Татарстанда руслар килгәнче монда кешеләр яшәмәгән. Юк, ул дөрес түгел. Ык буенда авыллар, шәһәрләр гөрләп торган, сәүдә булган, җир эшкәртүчеләр яшәгән, күчмә халыклар килеп торган. Монда татар халкының этногенезы, монда килеп чыгышы һәм формалашу урыны дип әйтергә була. Шуның өчен Башкортстанның һәм Татарстанның Ак буенда яшәгән бу бер халык, алар тарихи заманнан килгән. Шуның өчен менә бу кечкенә генә бик зур дип әйтергә була артефакт. Без бит Ютазы районында гына тапкан идек мондый әйберләрне һәм Урсай авылында. Менә бу хәл безгә өстәмә. Артефакт бу бик зур ачылыш дип әйтергә була. Менә монда ике балык күрсәтә бу. Безнең ата-бабалар балыкчы, балык тотканнар, сәүдә иткәннәр, җир эшкәрткәннәр, ау белән шөгыльләнгәннәр, бал тотканнар һәм башка һәм ба. Менә шундый нәрсәләр һәрвакыт кечкенә генә булса артефактлар. Илшат әфәнде миңа Бу көзгедән тыш тапшырды беренче акча һәм башка артефактлар. Аларны без хәзер өйрәнәбез, әкренләп. Шуннан, Алла бирсә, без аны әкренләп музейларга да тапшыра башлыйбыз. Азнакайның музеена дөресте булыр. Унҗиденче майда без Азнакайда зур итеп конференция үткәрәбез. Шуңа кадәр бу әйберләр өйрәнеп һәм китапка да керер дип уйлыйбыз. Һәм без моны тапшырырга уйлыйбыз музейга. Рәхмәт.